Wel, wi'n mynd i wneud tair recipe i chi heddi, gobeithio, o fewn rhyw hanner awr, um, ac uh, wedi manteisio ar y cyfle i goginio recipe o'r llyfr newydd fydd yn cael ei gyhoeddi gan y Lolfa uh, ddiwedd y flwyddyn. Uh, yn ystod y uh, pandemig, wi wedi bod yn fysi yn sgrennu llyfr ac yn uh, testo uh, recipe ac yn y blaen. Uh, felly, Mae resit cynta Byrgys y Brecwast Bara Lawr uh, yn adran um, y gwanwyn. Mae'r ma llyfr yn seiliedig ar fwyta'n lleol yn ei dymor. Um, felly, fi wedi dechrau paratoi, a mae dy fi un wynwnsyn fan hyn wedi dorri'n fan, a wedi coginio fe mewn chydig bach o olew, jyst i feddalu fe. Ac at hwnna, parsli ffresh sydd fi fan hyn, wedi dorri, rhyw llond dwrnod o parsli. A wedyn ni uh, cennin sifi, uh, rhyw llwy fwrdd o cennin sifi. Ac wedyn ni chives, wedyn ni uh, ceirch, chymod fel uh, rolled oats fyna, fel ydych chi'n gael i uwd yn y bore. Uh, 40 gram o geirch a 40 gram o uh, fusion bara. Ac wedyn ni, mae rai ni um, gratio uh, un lemon. Ac uh, mae dy fi uh, ambell i gynhwysyn arall hefyd i uh, ychwanegu. Ond wrth gwrs y prif gynhwysyn yw'r bara lawr. Ac uh, mae bara lawr uh, yn arbennig o iach fel, fel bwyd, fel cynhwysyn, yn llawn harn uh, iodine a mwyne. Ac um, erbyn hyn, wrth gwrs yn draddodiadol, byddwch chi'n bita bar y lawr um, mewn cacennau bach gyda cyrch wedi goginio um, mewn gyda cig moch i frecwast. A dyna bant ble dath yr ysbrydoliaeth am, am yr eseit yma. Um, ond erbyn nawr, ni'n ni bita fe um, gyda wyau, wyau wedi sgramblo, uh, mewn quiche, Um, llwch chi'n gwneud stwffyn gyda fe um, i weini uh, gyda cig o'n um, neu yn wneud uh, stwffyn i fynd gyda pysgod neu crwst ar bysgod. Mae'n bob fath o bethau um, gallwch chi wneud yna. Right, um, er mwyn wneud rhoi bach o ansawdd, bach o crunch i'r um, uh, burger hyn, i ni'n ychwanegu hadau. Nawr hade blodyn yr haul yw hwnna, sunflower. A wedyn ni hade sesame da fi fan hyn. Ac wedyn ni hade pwmpen. So rhyw un llwy fwrdd yr un ar hynna sy'n eisiau. Ac wedyn ni uh, a bara lawr. Rwy'n defnyddio uh, y tin fan hyn, Parsons, yym bara lawr, ond wrth gwrs llwch chi gael e yn fresh yym gyda'r yy siop, yn y siop pysgod, cownter pysgod, yym neu yym mae e'n rhewi yym yn arbennig o dda, felly yym os ych chi'n gweld e'n fresh rhewch e a ma' allwch chi ddefnyddio fe'n syth yym chimod fel fel se fe'n fresh wedyn. Reit, bach o um, halen môn. Dim gormod, achos mae'r fara lawr i hunan gallu bod yn weddol hallt. A wedyn ni bach o bipur di. A ni moyn checo nawr bod y cynwysion i gyd Na, fi'n credu bod 'na. Felly, mater o, o droi hwn nawr, uh, cyfuno'r um, cynhwysion i gyd, ac um, mae'r barel awyr ei hunan yn mynd i uh, alluogi'r cynhwysion i lynu at ei gilydd. Felly, sy'n eisiau wy na llath na unrhyw hylif arall. Um, os yw'r bach yn sych, gallech chi um, ychwanegu um, bach o'r sydd lemon falle. Wi'n mynd i ddefnyddio dwylo nawr, achos mae hwn dipyn yn, yn haws i gyfuno. Ac uh, fel chi'n sylwi falle, mae hwn yn ar, um, uh, ryseit hyn yn addas ar gyfer llys ieiwyr a, a bobl vegan fel mae'n digwydd. Felly, um, ryseit eitha hyblyg. Nawr, be ni eisiau gwneud nawr yw rhannu hwnna yn rhyw bedwar darn, ni'n gwneud rhyw bedwar, ie, yeah, eitha rhyw bedwar burger. So, just defnyddio, neu pelen gynta falle, a just wneud siap burger fel la. Neu gallwch chi ddefnyddio torrwr uh, crwst fel hyn, a just Gwasgu peth o'r gymysgedd lawr fel yma. Na ni. Y trwbl yw, mae'ch dwylo chi'n mynd yn aniben iawn, felly newn ni roi hwnna a naill ochr am funud, ond um, wi'n mynd i roi ffripan i dwylo, golchi dwylo yn y canser, y gwared o'r pethau a'r bara lawr. A rewn ni ffreipan i dwymo ar yr aga ha gynta. Right, so, uh, mae rhain yn bethau gallwch chi baratoi o flan llaw a'i gad a'i adael nhw um, yn yr oergell. Maen nhw hefyd yn rhewi'n dda, so allwch chi wneud nhw o flan llaw, rhoi papur gwrthsain bob un, a wedyn i tynnu nhw mas, allwch chi goginio nhw Yym yn syth yym o'r rhewgell wedyn 'ny. Reit, ma' so ma' 'da fi ddau fan 'na i ddangos i chi. Ag rewn ni chydig bach o olew blodyn aur i dwymo. Ag yym sdim isie lot o goginio arnyn nhw achos wrth gwrs yym chi 'di coginio'r y winwns Felly, dim ond mater o dwymo popeth lan gen i weld. Na ni. Felly, cwpl o funudau bob oll, bob ochr, mae'n glurio lan yn gyflym. Mynd ymlaen at um, y receipt nesaf. Um, rhywbeth sawrus arall sydd gyda fi, ond rhywbeth i fita gyda bus a fawd. Tro hyn. Right. A ni'n mynd i gadw llygad ar y burger tra bod yn goginio. cweit yn barod. Mae eisiau nhw brown o bob ochr. A dim tan. Be fyna, ewn ni mlaen at y ryseit arall. A wy'n dechrau gyda'r cucumber cyfan. Ac um, fi eisiau bolen hyn arna i hefyd. Felly, wedi torri cucumber cyfan ar ei hyd, a wedyn ni, wi just moyn cael gwared o'r hade yna, so fi'n mynd â llwy de, a just mynd lawr hyd y, y cucumber gyda llwy de i gael gwared o'r hade. A mae hwnna'n ffordd fwy uh, oedol cael gwared nhw. Ni wared o'r rheina munud. Um, ac wedyn ni, um, ni'n mynd i dorri'r cucumber mewn stribedi i ddechrau, hir, a wedyn ni dorri nhw mewn cubia bach. Nawr, fi'n cael gwared yr hade, achos dyna ble mae rhan fwyaf o'r dŵr. Um, a ni ddim moyn y gymysgedd hyn bod yn ddwllyd. Felly, um, dyna pam ni fel gwared ar hadau. Na, fi'n mynd i ôl i hwn nawr. Fi'n credu bod rhain yn... Oedden, maen nhw'n dechrau browno, ni. Uh, felly, cwpl o mwy o funudau rheina, yn mynd lan at hwn. Um, yeah, un cucumber cyfan. Mae ma, ma hwn yn mynd i roi crunch. Ni'n gwneud salsa peas. Um, a ni'n gwneud pinchos salsa peas, fel mae'n digwydd. Yy felly fel rhai o chi sydd felly wedi wedi bod i ogledd Sbaen ag i San Sebastian yn yn benodol a dyna ble ges i'r sbrydoliaeth a'r wylie yy pryd o'n i yna i i wneud yr rhyseit hyn. Yy ma' gymint o lefydd i chi fita pinchers hyn ar draws um, y dre uh, a gewch chi rhywbeth gwahanol, blasau hyfryd, cyfuniad, cyfuniad o flasau gwahanol um, i fita. Um, right. Felly, um, mewn fan hyn, mae dyfu 200 gram o bys wedi rhewi, neu pys ffres um, os yw'n nhw ar gael, a maen nhw'n dechrau dod yn ei tymor nawr. Um, wi jyst wedi rhoi dŵr berw dros nhw, gadael nhw am rhyw ddwy funud tan maen nhw'n mwy na lai wedi coginio, ond dim wedi coginio trwyddo nhw. A wedyn ni stwnsio nhw gyda stwnsio fe, a wedyn ni, maen nhw'n barod i ni ychwanegu gweddill y cynhwysion. Felly mae'r cwcer yn mynd yn cwcer, cucumber yn mynd mewn. A dyna'r hanner arall fyna. Ni. Ni. Nôl i'r byrgyr yn i'n meddwl sy yn yn barod ydi. Yn barod, ti'n ni'n dynnu hwnna bant. Mae agl efo'n am funud, a dim, dim ni nôl at hwnna mewn munud. Uh, right, so dyna'r cucumber, a wedyn ni um, a'r pys, da gilydd. Felly, uh, mae da fi shibwns fan hyn. Neu spring onions, wy'n mynd siŵr, ni'n galw nhw shibwns yn y de, ond ni'n mwyn meddwl mae shibwns ych chi'n galw nhw yn y gogledd. Um, ond uh, spring onions yn y shibwns, shibwns. a pump o reina a jyst torri reina'n weddol fân. Nawr mae hwn yn, chymod, gyda salsa, mae salsa jyst yn air ar gyfer saws amrwd, saws o lysiau amrwd. Ac, um, a beth sy'n bwysig yw bod chi'n torri popeth yr un maint os gallwch chi ac yn weddol fân. Um, so that's two bones in there. Right. Nawr ten, uh, wi wedi torri chili fan hyn. Nawr oedd hwn yn chili, uh, chili eitha mawr fel hyn. A uh, felly wedi defnyddio hanner e. Mae lan i chi, um, os ych chi'n licio fe'n fwy twym, ychwanegwch y chili cyfan os mynnwch chi. Um, os ych chi'n defnyddio'r uh, Chilis bach, hyn fel ych chi siŵr o fod yn gwybod, mae'r rhain yn arbennig o, o, o, o dwym, felly byddwch yn ofalus beth chi'n defnyddio reina. Right, so dyna hwnna. Wedyn ni um, coriander sydd wedi fan hyn, rhyw o, ddwy lwyfwr, falle o coriander. Dwi wedi torri hwnna'n barod. Ac wedyn ni, uh, i ni mynd i roi croen leim yn hwn. Um, mae rhyw flasau eitha Mexicanedd falle, neu Asiaidd hefyd, gyda'r lime a'r coriander a'r, ar chili. Um, felly gyda limes, wrth gwrs, o ran, byddai'n ychwanegu'r sydd i hwn hefyd, Bydd eich Gymraeg chi fod yn ofalus ar lein, as in, maen nhw'n gallu bod bach yn galed a dim lot o sudd, felly falle bydd eisiau um, mwy nag un laim arnoch chi. Gen i weld nawr um, faint gewn ni mas o'r hwn, laim bach yn fan hyn. Llwch chi ddefnyddio lemon os chi'n moyn, sy'n rhaid chi ddefnyddio laim. Ond mae rhyw ffresni arbennig o beth i laim, i'n meddwl. Right, a wedyn ni, newn ni ychwanegu'r sydd. Um, mae un tip rili, os chi, yn, chi moyn cael mwy o sydd mas o'r leim, yw i dwymo fe um, un o'n microdan am eiliad neu ddau, neu ar yr agen neu radiator yn rhywbeth. Neu i rolio fe, um, ac wrth rolio, chi'n torri'r pocedi bach na lan, ac mae'n gallu bod yn haws um, i ryddhau'r sydd. Mae hwn bach yn wydn fan hyn, ond gewn ni weld, mae bach... Felly fi rai fi ddefnyddio un arall. Wel, nawr. Dechrau dod. Oce, okay, felly, gen i weld wrth bod ni'n troi hwn ar. Dydy bach wedi ni o um, halen a phupur eto. Um, Ac wedyn ni, mae eisiau un um, llwyfwrdd o olew, yn defnyddio um, olew um, blodyn air fan hyn, olew hard uh, rip. Right, gwn i weld. cymysgu popeth ei gilydd. Felly mae'n eitha gwyrdd a mae yna flecs bach o goch yn mynd trwyddo fe. So os mae'n gallu lico chili, gewch chi weld, wch chi dynnu reina mas achos maen nhw'n eitha amlwg. Meddwl bod fi'n mynd i chwanegu bach rhagor o leim, y sydd y leim. Felly fel o'n i'n gweld, rolio fe Am ychydig, yn i weld nawr os gewn ni bach mwy o sydd allan o hwn. Nawr, pryd mae'n dod i weini rhain, mae rhain hefyd, fel mae'n digwydd ar hyn o bryd, yn addas ar gyfer um, llysieuwyr neu, neu uh, bobl ar, yn, sy'n figan. Ond mi allwch chi hefyd ychwanegu pysgod um, ar ben nhw, fel chi. Fyddai'n dangos um, sawl fersiwn i chi uh, mewn munud o'i gweini nhw. A mi, mae, mae llwch chi'n weini nhw ar fara, fel maen nhw'n neud um, yn Sbaen, neu yn blaen fel maen nhw. blasu bod chi'n mynd yn ei flan. Ag... Mm. Mm. Mae hwnna'n iawn, mae'n meddwl bod eisiau unrhyw ragor o halen y pupur. So, ni'n barod i, i weini. Um, felly, o'n i'n mynd i weini yr hamburg fel hyn. Ac uh, mae dy fi letus fan hyn, letus fel mae'n digwydd o'r ardd. Uh, byddwn ni fel arfer yn defnyddio um, letus um, sydd mewn bysedd bach fel little gem, achos maen nhw fel cwpanau bach yn cadw y gymysgedd uh, yn, yn y ddeilen. Mae rhain bach falle'n rhy agored, ond uh, mae letys yn ei tymor yn y bryd. Mae gormod ydy ni yn yr ardd, uh, digwydd bod, ond uh, a ni'n trio bita fe mor gloi y gallwn ni. Mae ni. Felly, mae modd o'i gweini nhw fan hyn. fel rwy'n gweud, allwch chi weini nhw chymod, fel bwyd ar bys a bawd, um, neu fel dechrau i fwyd falle, rhyw ddau neu dri ar, ar blat um, bach, fel dechrau i fwyd bach. A wedyn ni, um, fe mor barod i fi. So mae fi um, torf benig fan hyn, fel byddwch chi'n cael, a bydden nhw yn gweini fe falle ar ddarn o fara, sy'n mynd i roi Uh, doi sy'n mynd i ffitio fyna nawr, cyn i weld os chi'n gynnu. A mae hwn yn ei digon o leia a i wyth o bobl. Na ni. Ac un bach arall, fi'n ffintio fynd o deilen bach yn llai. Ac wedyn 'ny, fel o'n i'n gweud, allwch chi weini nhw gyda pysgod yym neu gorgymychiad. Mae gen i g- yy gorgymychiad bach fan hyn, felly yym rhoi ambell i un o'r rheina arno os y'ch mynnwch chi. Gadw nhw'n blaen. Yym. neu bach o eog wedi fygu. Um, Felly allwch chi gael bach um, o bisgwyl wedi fygu o'r um, cwtmwg ife am sir, ar Sir Fôn. Wy'n cael yn lleol yn y Black Mountain Smokery yn Cric Howell wedi cael bod. Ac um, yeah, dyna, dyna ni, dyna'r uh, y pinsios bach um, salsa peas ac i orffen lloch chi rai sgeintio nhw gyda um, hade sesame. Na i dynnu'r lluniau um, o rein fel bod chi'n gweld nhw yn agosach um, ar ddiwedd uh, yr arddangosfa. So dyna hwnna. Ewn ni nôl nawr te falle i'r uh, burgers um, bar y lawr, right? Burgers Breakfast bar y lawr. A jyst un syniad o'i weini fe, mae dy fi madarchen fawr fyna. Uh, jyst wedi bob iddi rostio ddi yn y ffwrn am um, rhyw 5 munud. A wedyn ni tomatoes, uh, ceiros tomatoes um, fan hyn, wedi, wedi rostio rheina hefyd. Gweud ni fe fel 'a, neu be sy'n hyfryd yw wy wedi botsio neu wy wedi ffrio ar ben hwnna os chi'n gweini fe i frecwast. Neu allwch chi weini fe gyda salad i ginio neu ar, ar rôl neu, neu, neu fara. Reit, nawr ten. Dyna y ddau yym dwy reseit fyna. Fi'n mynd i wneud pwdin i chi nawr. Mae 'da fi'r cynwysion draw yn hyn. A uh, na i just dangos chi'n gloi. Mae hwn yn um, bwdin rwydd i wneud, achos uh, rwydd i gofio, um, achos mae'r ma un mesur o cynwysion dyn, dyn ni, felly 150 gram o bopeth. 150 gram o siwgr, blawd ag um, almonau mâl, ground almonds. A 150 gram, gram o fenyn, mae dy fi y menyn y dragon fan hyn. Um, so fi'n mynd i roi popeth yn y prosesydd bwyd. Felly mae'n gwbl rwydd i wneud. Um, beth, a un peth sy'n bwysig, i gofio, yw bod y menyn yn feddal. Um, os nag yw'n feddal, wneith e ddim cymysgu yn llyfn. Felly mae hwnna'n bwysig iawn. Um, y siwgr, blawd plaen gyda llaw, dim plawd um, hunan godi, a'r um, almonau mal. Ac wedi ni at hwnna un o'i mawr. Ni. Right, ni'n mynd rhwng hwnna. Gymysgu. mae e'n barod, mae e mor gyflym yna. Um,

Felly, newn ni dynnu hwnna mas. A wedyn beth sy'n eisiau gwneud yw um, haneru'r gymysgedd. Beth sy'n newn ni yw rhoi'r Gymysgedd ar y bwrdd i wneud yn haws. Um, fel chi'n gweld, mae'r gymysgedd wedi dod at ei gilydd a dyna beth sy'n eisiau gwneud, mae eisiau proses fi tam bod e'n dechrau dod at ei gilydd. Mae'n edrych bach fel crost ar hyn o bryd. Um, So na ni, ond ych chymod, eiliadau mae fe'n cymryd yn y prosesu bwyd, ond gallech chi wneud ar llaw, sy'n rhaid chi wneud yn y prosesu bwyd. Mae jyst mynd i gymryd chydig bach o, mwy o amser. Ni. Wedyn ni rhannu hwnna ddau weddol cyfartal. A mae wedi tyn fan hyn tun sgwar, uh, deunaw centimetr sgwar, ac uh, wedi iro fe a wedi leinio fe ar papur gwrthsain. Os oes da chi un sy'n, chymod, non-stick, sy'n rhaid chi wneud hwn. Mae yn haws i dynnu'r i dynnu'r gacen mas ar ôl i goginio, ond dyw e ddim yn hanfodol. Right, so just gwasgaru hwnna ar y gweilod tan bod yn weddol wastad ac, ac yn um, gorchuddio gweilod y tin i gyd. A wedyn gyda'r hanner arall, lle chi'n gwasgu fe mas gyda'ch uh, dwylo, falle bod eisiau bach o fflwr lle mae'n glynu. Mae fe eitha meddwl yn erbyn, achos oedd y menyn yn feddwl. Felly newn ni roi bach o flawd i helpu. A wedyn ni, mae eisiau jyst i wasgaru fe tan bod e'n yr un maint, wrth gwrs, a'r, ar gwylod. So mae eisiau ddech chi rolio fe mas os chi moyn, ond mae fe bach yn fregus, felly... Mae hwnna Bron yn dod 'na. Um, right, so be ni'n neud yw creu brechdan nawr. A mae dy fi, um, ffrwythau dy fi, cynysgedd o ffrwythau haf. Um, ffrwythau, wrth gwrs, ti yn ei tymor ar hyn o bryd. So mae hwn yn rhyseit o adran yr haf yn y llyfr. Ac mae dy fi eto 150 gram o mafon, Mae fo'n fresh a a llysu duon a hefyd ma' 'da fi cwrant duon yy digwydd bod yy dy- gyda fi yn yr ardd felly os y'ch chi'n tyfu unrhyw fath o gwrant gallech chi roi roi'r cwrant yn hwn hefyd. Yym ma'r llysu duon yn dod o yy Sir Benfro, ffarm yn Sir Benfro yym a'r mafon hefyd. Felly, 'na, 'na gyd ti eisiau neud yw gwasgaru reina fel bod nhw'n yn uh, yn dros y gweilod i gyd. Nawr, sy'n eisiau um, siwgr fan hyn, ond um, chi'n gweld, yn defnyddio, felly wneud Trio defnyddio hwn i gael uh, y top ar ei ben e. So just rhoi top fel yna. Symod, so sy'n torri neu just mynd dros dy fe. A be sy'n eisiau gwneud nawr yw um, just i wasgaru fe, os yw e chydig bach yn fach fel mae hwn, just i wasgaru fe tan bod yn dod i ymylon um, y tin. A dyna ni. Right, mae hwn yn mynd i, i ffwrn um, weddol cymhedrol am, um, mae eisiau um, Tri chwarter awr, mae'n mynd i cymryd tipyn o amser i goginio. A na i just checko'r tymheredd chi, achos fi'n gwybod ar arfer, felly um, 180, 180 Celsius yn nwy rif 4 ar gyfer hwnna. Fi'n ei roi hwnna yn naill ochr. A cael gwared o hwnna. Ac, um, ni A byddwch chi'n falch o wybod bod fi wedi paratoi yn y flaen llaw, so chi'n gorfod aros tri chwarter awr. A wedi tynnu fe, wy'n wedi tynnu fe mas o papur, ond fel un mae'n dod allan o'r tin, torri fe mewn i naw, neu allwch chi dorri fe yn, yn llai o faint os mynnwch chi. Ac wedi ni, um, ni'n jyst yn ei orffen e gyda chyri bach o sugar icing. A wna i wna i jyst codi un lan i chi gael gweld be mae'n edrych fel. Fi'n torri hwnna lawr, fi'n gwybod os chi'n gweld hwnna. Mae fel heinen fyna, mae'n edrych bach fel jam nawr, ond y ffrwythau yw e. Um, a mae ydych chi bisgien naill ochr. Felly, mae'r rhain yn para mewn tin, cerwch nhw ar bicnic gyda chi neu'r trath, a maen nhw'n hyfryd pawb wrth i fod dan rhain.